Selâm aleykum, ürmetli seyirciler! Bugün studiyamızda Aç oldım programması. Mında men, Meryen. Ve men, Esma.
Musafirlernen lezetli emekler pişiremiz. Ve laf etemiz.
Bugünki bizim musafirlerimiz. Ekimler Asan ve Ava Kadırovlar. Buyurıñız!

Ne pişirecemiz bugün siznen, Ava abla? Biz bugün sarma pişirecekmiz. Bunıñ içün ne kerek? Birinci, bizge et kerek, soğan, soğan, pirniç, tuz, biber, er bir şeyniz bar eken. Neden başlayıq?
Birinci, Meryem, suv qoy, suv. Birinciden, yapraqlarnı yuvma kerek. Esma qızım, sen yuvarsıñ? İye, yuvarım.
Yuv. Men yapraqlarnıznı yuvdım. Maşallah, sağ ol. Sizde evde kim yemek pişire? Ben pişirem, evet. Asan ağa, siz evde pişirmeysiñizmi? Doğru aytmaya, aş pişirmeye bilmeyim. Bütün ömür benim apayım aş bana azırlay. Ava abla, neçün böyle ögretmeysiñiz?
Onıñ vaqtı yoq yemek pişirmeye. Men özüm aş pişiremen. Qızım aş pişire. Qaç balalarıñız bar? Üç dane bala, üç dane torun bizde bar. Balalarıñız adı ne?
Qızımı adı Halise. Eki dane, daa eki dane oğlu bar, Mustafa, Mengli. Üç dane bala. Soñ üç dane torun, Emirhan, Aylin, Aysel. Mengli hannıñ adını qoydıñızmı? Evet, evet.
Mengli giroynı. Çoq seveyim men da, tarihni oqudım, öyle uçun oğluma bu adı qoydım.
Ava abla, men sizge yardım eteyimmi? Şimdi men temizleyim, sen yuvarsın, yahşı? Yahşı. Soñ beraber doğrarmız. Asan ağa, siz qanda doğduñız? Men Taşkentte doğdım. Qayda oquduñız?
Birinci meduçilişçe bitirdim ben. Soñ armiyada eki yıl hızmet etti. Soñ. İnstitutke kirdim. Tip institutını bitirdim. Yani ekim oldıñız? Evet. Hava abla, ya siz qayda doğdıñız? Ben de Taşkentte doğldım. Ya nasıl tanış oldıñız Asan ağanen? Biz beraber
tip institutte oqudıq. Ben ekinci kursta edim. Asan da ekinci kursta edi. Anda tanış oldıq. A, siz universitetten berabersiz? Ebet,
instituttan beraber çoq yıl keçti. Qaç yıl? Otuz bir yıl.
Otuz bir yıl.
Otuz bir yıl. Bu yılda otuz bir yıl olacaq. Soñ nasıl evlendiñiz? Ben ekinci kursta oqudım. Ava da ekinci kursta oqudı. Soñ ekinci kurs bittikten soñra evlendik biz. Mına bu bu yılda otuz bir yıl olacaq. Ava abla, ya biz ne içün yapraqlarnı suvğa qoydıq? Olarnı az ğana pişirmek kerek. Ne içün? Başından yımşaq olacaq, ondan soñ ekşisi, ekşi olmacaq. Ava abla, siz de ekim oldıñız? E, ben de ekim oldım. Şimdi beraber çalışasızmı? E, şimdi beraber çalışamız bir klinikte. Ya siz nasıl ekimlersiz? Men psihiatr-narkolog, Ava hanum dermatolog, ekim durmatolog, doktur dermatolog, öyle. Ekim olmaq zormu?
Evet, no, biz begenemiz, biz beg, ziyatımıznı biz, biz begenemiz, çünki biz adamlarğa yardım etemiz. Aslan ağa, siz ne içün ekim olmağa istediñiz? Bir biñ doquz
yüz saqsan dört yılda mektepni bitirdim. Soñ işke kirdim skoruy pomoşi. İki dejurstvo çalışqan soñra bunı zenaatı sevdim, begendim. Soñ başlandım oqumaya, oqudım çoq. Eñ baştan meduçilişçe, Ahun Babayeva, Taşkente edi, kirdim. Burada üç, üç, üç yıl oqudım. Bitirgenden soñra orduğa kettim. İki yıl soñra qayttım eve. Bu yılda, yazda institute kirdim. İnstitute, bitirdim institut, soñ. Başlandım çalışmaya hastahanede. Birinci hastahanede, Taşkentte, Tsentralnaya bolnitsa. Soñ şahsiy klinika açtım. Ortada Taşkentte birinci klinika narkologiya men açtım. Da. Meni çağırdılar kafedrağa çalışmaya, Narkologiya institut usovrşenstvenniya vraçey. Soñ anda dissertatsiyanı yazdım, ders doktorlarğa berdim. Yapraqlarnı qaynattıq, endi ne yapamız, Ava abla? Endi yapraqlarımız azır, şimdi olarnı çıqaramız.
Soñ? Soñ?
Endi qıymanı azırlacaqmız. Soğana tuz kerek, tuz. Meryem, baq, mana soğanı doğradım, endi tuz qoyamız. Soñ biber, azğana biber. Etni qoşamız.
Bu kimniñ eti? Mal eti.
Sarmağa tek mal eti kerekmi? Yoq, istesem qoy etin qoşarsıñ, istesen tavuq etten. Ya ne içün bazıları sarma dey, bazıları dolma dey?
Yahşı soradıñız da. Bir kere men peredaça kördim Moskvadan, Polye çudes. Bir apay tap Yerevandan keldi bu peredaçağa. Soñ Yakuboviçke bere bir tabaq, üstüde ayta, adını ayta, dolma. Ben baqayım, bu dolma degül, bu bizni sarma. Soñ bilmeyler, tercima bilmeyler bunı, yemekni da. Sarma, sarmaya, qazaq tilide obnimat. Dolma, doldurmaya. Doldurmaya, bunı bibirge, baqlajanğa doldular. Sarma, adı o, sarmaya. Öyle içün bu adı çıqtı sarma. Yani yapraq etni sara, öylemi? Öyle, öyle, ebet.
Ava abla, yapırnıç qoşacaqmız? Ebet, Ketir pırınçnı. Sen yudın onı? Ebet. Azır olsa, ketir.
Ya Qırımğa Uzbekistanda ne vaqıt köçip kettiñiz? Ben geç köçip kettim. İki biñ Üçünci yılde keldim Vetanğa. Doquzunci da yılda. Doqsan beşinci, doqsan beşinci yılda olar epsiler köçtiler. Biz Uzbekistanda qaldıq. Qaldıq, e. Ne içün öyle keç qaldıñız? Başından institutnı bitirdik. Ondan soñ internaturadan öttik. Soñ kli, Asan klinika açtı. Onıñ içün anda qaldıq. Aha, mına endi bir niç qoştıq. Tuz qoydıq, endi azır.
Evde sarma sıq pişiresizmi? Aftada bir gere pişiremiz işte. Bu qadar sevesizmi? Ebet,
eñ sevgen yemekler sarma, meni yemekler sarma. Ya başqa ne sevesiz? Yantıq sevem, çübürek sevem. Bu. Aşqazanğa yengil aş. Öyle uçün men çoq seveyim bunı, aş, yemekni. Ava abla, ya siz nasıl yemekni sevesiz? Ben de sarma sevem, dolma sevemen. Evet, aftada bir kere çiberek pişiremiz, yantıq pişiremiz. Asan ağa, şimdi Kyivde klinikanıız barmı? Evet.
Kyivde klinika bar, altı yıl çalışıyıq biz, klinika, klinika açqan sonra, soñ altı yıl oldı. Ne yapaysız klinikada, ne işler oğraşasız?
Narkologiçki qastalarınnı tedaviy etemiz biz. Asan ağa, ya narkologiya ne demek? Kim
narkotik, alkogol içey, Bunı hastalarnı tedavi eter.
Olarnı tedavi etmek mümkünmi? Ebet,
tek ekimler bu hastalarnı tedavi etiler. Klinikanıñ adı nedir? Klinikanıñ adı Kadırova, klinika Kadırova. Meni soyadı oldı klinikanıñ adı. Siz altı yıldan berli mındasız, Qırımnı sağındıñızmı? Ebet, çoq sağındıq. Qırım, bu bizni vetan. Soylar bizni anda yaşaylar. Cemaat bizni qırımtatar. Sağındıq.
Qırımdan qaydan köçtiñiz? Biz Aqmescitten köçtik. Aldın Aqmesctte yaşadıq, Çistinkide. Ondan Kiyevge köçtik. Ya tamırlarıñız qaydan? Menim babam tamırlar Aysere, Sudaqtan, anam tamırlar Yaltadan, Deriköy, yalıboyımız. Ya siziñ, Ava abla? Menim babam Seyitler, Seyitler rayonından, şimdi Nijnegorsk aytalar qazaqlar. O, Nijnegorskten. Anam, rahmetli anam, Aq, Aqmeçitten. Endi ne yapamız? Niçün sarımsaq qoşasıñız? Şınıq, sarımsaq azğana qoştım, tadı uçün.
Endi beraber yapacañızmı? Evet, beraber yapacaqmız.
Men de isteyim.
Kel, Esma, yanıma tur.
Sağ ol. Asan ağa, siz yapacasızmı? Ayatanda, ayatımdan bir kere yapacam. Ava abla, ögretniz bizge. Şimdi, Esma, tur. Mirem, kel menim yanıma. Şimdi men etlerni yeriştireyim. Asan ağa, biz beraber yapacaqmız. Evet, yapacağımız.
Evet, şimdi.
Men bir danesini köstereyim sizge, mına. Kenarlarını toplap, uzun böyle saraymız.
Men de yapmay isteyim, köster mağa, Ava. Mına, şimdi men et qoyayım, a sen sara.
Böyle kenarlarını alayıq, toplayıq.
Ava abla, siz er kün çalışasız, yemekni ne vaqıt yetişiresiz yapmağa? Kimerde men pişiremen, kimerde qızım pişire. Şimdi qızım bizmen yaşay. O, işten obedte kele, kimerde qızım aş pişire. O da ekim mi? Evet, diş doktoru. Siziñ ailede epsi ekimmi? Yoq, oğlum Mustafa küreşçi. O, universitet bitirdi Ukrainada. Şimdi travma oldı, ölü içün şimdi küreş yapmay. Mengli de mektepte oquymi? Evet, Mengli şimdi altıncı klass bitirdi. O da ekim olmağa isteymi? O istey, ekim olmaya istey o. Mı, şimdi u da körüşce yapar. Menim dostum Aslan cirah olmağa istey, bu zormı? Mağa köre, ekim olaraq çalışmaya zor deyil. Aslan ağa, da bir dene yapıñız. Şimdi.
Ava abla, ya siz ne içün ekim olmağa istediñiz?
Menim rahmetli anam ekim edi, qarbabam, bitam. Epsiler ekim olıp çalıştılar. Yani siziñ ekimleriñiz süleleniz barmı? Evet, benim qarbabam, vitam, rahmetli anem ekim. Olıp çalıştılar. Biz beş, benim dört dane, a, üç dane tatam bar, bir dane qardaşım. Biz beş, beş danemiz, episimiz doqtur olıp çalışamız. Da ne qadar sarma yapacamız? Mına azğana qaldı.
Bir qaç dane suvnı qaynatmaq kerek. Meryemka, suvnı qaynatırsıñ sen? Sarma çoq pişemi? Yoq, yigirmi daqadan pişecek. Sarmanı ne vaqıt sofrağa qoyalar? Yani o esas yemekmi, ya onı mülkün sabah, aqşam aşama? Sarma, bu esan yemek. Bazın adamlar sabah aşaylar, bazın öylede aşaylar. Ava abla, siz bayramlarğa ne pişiresiz? Biz bayramlarda çüberek pişiremiz, yantıqlar pişiremiz. Hamır aşlarını bek seveler balalar. Asan ağa, siz nasıl hamır aş sevesiñiz? Çiburek, yantıq, burma seveyim aşamaya. Da ne hamır aş, bizde çoq qaçıq aş seveyim. Amma olar ağır degilmi? Hamır, hamır aş öyle ağır değil da. Endi ne yapamız? Üstünden su qoymağa kerek. Çoq qoyayımmı?
Aa, yapraqlarını tolursıñ su. Yeter. Ne qadar pişecek indi? Şimdi başından suv qaynayacaq, yigirmi daqa i azır olacaq. Ya bu nege kerek?
Bunı qoyamız üstünden bastırma içün. Suğa da azğana tuz qoşacaqmız. Endi suv qaynağan soñ Yigirmi daqadan sarmamız azır olacaq.
Men blitz yapmağay teklif etem. Başlayıqmı?
Biz suval beremiz, siz cevap beresiz. Amma tez olsun.
Yahşı, a kim bizge yardım etecek? Özüñiz.
Yahşı.
Çay ya da qave? Qave.

Parohod ya da maqdanos. Maqdanos.
Yeşil çay ya da qara çay. Yeşil çay.
Alma ya da portahal. Alma.
Çiburek ya da yantıq. Yantıq.
Sağ oluñız. Çoq meraqlı oldı. Sizge de, sizge de sağ oluñız. Üç torunıñız bar dediñiz. Olarnen ne oynaysız? Evet, üç dane torunımız bar. Olar bizni bek quvandıralar. İşten kelemiz, olarman top oynaymız, kimerde kitap oquymız. Nasıl kitaplarnı oquysıñız, Asan ağa? Masal kitaplarnı oquyım. Eñ sevgeniniz masal nedir? Çoq bar masallar. Altın baş, Hıyar baş. Bu masalnı seveyim. Da Ali Baba, Sorok razboynikov. Ya sen nasıl masallarnı seveysiñ? Men de çoq masal oquyım. Mektepte de çoq masal biz oquyıq. Meremka, sen sen boş vaqtında ne yapasıñ?
Men oynayım, oquyım, kitaplarnen oğraşam. Siziñ boş vaqıtlarıñız olamı? Boş vaqıt olmay, beyt. Men sabahtan aqşamğaça çalışayım. Saat doquzde evge qaytayım. Doquzden saat onge beraber torunlarman kitap oquyıq, ayttım, oynayıq. Siz nasıl filmler baqmağa sevesiz? Men tarih filmini baqmaya seveyim. Ava abla, ya siz nasıl film sevesiz? Menim film baqmaya asıl da vaqtım yoq, kimerde serial baqam. Nasıl seriallar?
Türk seriallarını baqam. Nasıl türk serialları? Muhteşem yüzyıl baqam, Ezel. Ya sen baqasıñ? Türk serialların? Yoq, baqmayım. Ya siz türk tilini bilesizmi? Biraz bilemen.
Ögrenesiz yani? Şimdi qatnayım, türk dilini ögrenemen. Siz de mi, Asan ağa? Ben de öyle.
Ava hanım beraber türk tilini. Ögrenemiz.
Ögrenemiz.
Ya nege kerek sizge türk tili? Türk tip kitaplarını oqumayan. Ya sizge, Ava abla? Bizge klinikaya, klinikağa hastalar keleler Türkiyedan, olarman laf etmege, olarnı alna, alnamağa, öyle uçün türk tilini öğrenemiz. Ne qadar til bilesiz siz? Kelin ıssayıq.
Özbekçe bir az laf eteyim. Bir. Epsili, epsini añayım özbekçe. Soñ bizni til. Bileyik. Eñ yahşı bileyim rus, rusçe laf etmege. Rus tilide, da, rus tilide biz oqudıq, institut bitirdik, öyle içün rus tilide güzel laf eteyim. Siz de üç til bilesizmi, Ava abla? Evet, men de.
Uzbek tilini bilemen, türk tilini. Uzbekistanda yaşağanda qazaq tilini öğrendim. Biraz tacik tilini bilemen. Ya sen, Meryem? Men ana tilini bilem, ukrainçe, rusçe, inglizçe. Alman tilini de ögrenem. Maşallah, maşallah.
Men de çoq tiller bilem. Maşallah, Esma. İngliz tilini, ana tilini, ukrain tilini ve rus tilini. Ya siz ukrainçe laf etesizmi? Yoq, men ukrainçe bilmeyem, alnayman. Evet, alnayman. Yazıs da sana haf. Ben de ugrence bilmeyim da anayım. Al ahsmet etse ögrenicem. Kerek bu bizge, biz Ukrainada yaşayıq. Öyle uçün uqıcam. Ukrainadan ğayrı nasıl memlekette yaşamağa istediñiz? Ben bizim Vetanımızda yaşamay isteyim. Qısmet olsa, inşallah, Qırımğa köçemiz. Ya Vatandan ğayrı naz memleketni begenesiz? Türkiye, Türkiyeni pek begenemiz. Soñra Ukraina da.
Uzbekistannı begenemiz, o qadar yıl anda yaşadıq. O qadar yıl yaşadıq, Uzbekistannı begenemiz. Sarmalar piştimi endi? Yoq, dan.
Vaqıt kemedi. Ya nasıl añlamaq kerek, piştimi ya da pişmedi? Eger de empirniç pişken olsa, sarma da azır. Ya siz ratlıq künlerde ne yapaysıñız? Mende ratlıq künler yoq. Cuma, tese, bazar künü, episi bir men işke çıqayım da. Yani hastalarıñız sizge muhtac?
Olar er daim meni bekleyler. Siz ekimsiñiz. Sağlıqlı olmaq içün nasıl yaşamaq kerek? Sağlıqlı olmaq içün spor, sporman oğraşmaq kerek, spor. Sen qatnaysıñ sportlığa? Ebet, men oyunlarğa qatnayım. Maşallah.
Azır yemeklerni aşama olmay. Evde, er kün evde taze-taze yemeklerni pişirmek kerek. Asan ağa, siz sportnen oğraşasızmı? Evet, er kün sabahtan çıqayım parkqa, orada sport yapayım. O, maşalâ!
Yorulmaysıñızmı? Yoq, alıştım men.
Sarmalar piştimı? E, pişken. Keliñiz, qurtarayıq. Tadına baqayıq.
Ben de aç oldım. Ve sarmalarımız azır. Bir danesini çıqarayıq. Birinci pişken olsa, pişken.
Niayet yemegimiz azır. Men çatallarnı uzatam. Keliñiz, tadına baqayıq. Buyurıñız.
Buyurıñız, qızlar. Bek lezetli oldı. Bek lezetli oldı.
Aşañız, qızlar. Çoq güzel, çoq sağ oluñız, men pek begendim. Asan ağa, siz pek şanslısız. Ebet, bilem, otuz bir yaşağan soñ şanslı oldım men. Ava abla, Asan ağa, siz bizim seyircilerimizge ne tiler ediñiz? Biz birinciden savlıq tileymiz. Özüñizge yahşı baqnız. Çoq sağ oluñız.
Aç oldım programması soñuna keldi. Studiyamızda Ava ve Asan Kadırovlar oldı. Çoq sağ olñız.